Rekord. Ok, tajjeb. Suppost qed jirrekordja, iva, ekku. Mela, iva, le rajt. Hello Alex, mela, grazzi ħafna tal-li aċċettajt din l-intervista. Jena Mark Camilleri, eh, l-editur u l-publikatur ta' Dar Camilleri u qiegħed nagħmel daw sensila ta' intervisti eh, mal-kittieba eh, li ġew publikati fl-antoloġija tal-letteratura imqarba li ġiet ippubblikata fl-aħħar ta' Novembru U miegħi illum għandi lil Alex Vellagera li huwa wieħed mill-kittieba bl-istorja qasira bin-novella li tkisser sewwi. Eh, ġiet ippubblikata fl-2009 fil-Gazzetta Realtà u għandi kopja hawnhekk ukoll. Staw taraw żewwa eżatt. Iwa, ekku. Jena bil-maqlu, korrek. Mela, eżat, sorry, skużawni. Mela, realtà ġi publikata f-2009 u Gonzi, għaw, Sautaraw u Joseph Muscat, għawek, insomma.
Differenti. Ija, kienet gazzetta punk ħafna u kontra kulħadd u satirika ħafna U konna nippubblikaw il-letteratura wkoll u kienet pubblikata li tkisser sewi fir-realtà. Imma fil-verità li tkisser sewi kienet diġà pubblikata fuq website imma ħadd ma kien jaf biha dak iż-żmien u kienet ippubblikata ħafna snin qabel u x'hekk f'liema sena ktibtha inti li tkisser sewi Alex?
Ara, din l-istorja ta' kemm il-darba ħa nerġa' nirrepetiha. Fin-1996 ktibt tal-istorja kienet parti minn sensiela ta' stejjer qosra li jisimhom kollha flimkien Karawet. U dik kienet waħda minnhom. Tal kwali kif id-deret fuq ir-realtà ġifiri, bil-kem bidliet l-affarijiet, ġifiri fil-96 kienet diġa l-esta li. Umbat fit-early 2000s, meta kien hemm il-blog, il-blog kienu ħafna blogs Maltin, kien isu hemm dik ix-xena ta' blogs. Kont tfajta fuq blog Insejt x'kien jisimha l-blog, insejt kollox issa, din ngħidu kważi 20 sena ilu. Għax rid ehm, mhux dik l-istorja biss, naħseb kien hemm xi oħrajn ukoll, ma niftakarx. Għax jien kont għadni mhux ippubblikat. Allora kont qed nipprova nivvinta modi kif nippubblika lili nnifsi. kont qed nesperimenta b'midja differenti, kont diġà ehm, noħroġ mużika waħdi u ma' Peter Sant bħala Hunter Spirits ehm, self-published speċi, self-released, allura kienet normali għalija nipprova nkabbi l-kitba nagħmel l-istess ħaġa. Kienet DIY aesthetic tiegħi. U kien hemm moment ieħor meta kienet ħa tidher fil-pubbliku din l-istorja meta kont diġà l-Lussemburgu u Albert Marshall kien ħa jirtira, kien ħa jitlaq, għax kien jaħdem il-Lussemburgu dak iż-żmien. Albert Marshall poeta u ma nafx jekk hu kap tal-Kunsill tal-Arti ma nafx. Ekku, ekku.
Anyway.
U da um, kien talab xi nies jgħixu Lussemburgu biex jagħtu xi storja biex jaqrawha, kien kien jagħmlu lejla letterarja. U Mark Vella naħseb kienet jieħu Mark Vella li jissa huwa kritiku tajb ħafna fil-fatt. Jikteb vera tajjeb. Ehm, u jiena batlu din l-istorja. Biex tara fil-lejla elettorarja l-Lussemburgu ma' nis kollha Malti. Għala kemm kont clueless jiena anka qabel ma tajta lilek ġifieri. Kont dejt dik it-triq. U Mark Vella kien urija lil Albert Marshall U batli email lura u kien hemm fil-email li batli kien hemm l-email li Albert Marshall bat lil Mark Vella wkoll. U kien qallu armi għal hemm jew xi ħaġa hekk. Ara tmissa li jiġifieri. Ma nafx għal li ma raġuni, forsi għax ma kienitx adattata l-lejla letterarja. U allura baqgħet miskina fl-iskaffa din l-istorja. Sakemm kont bat li inti niftakar email li għandek storja jien bil-kemm kont nafek dak iż-żmien kont naf minn inti nitkellem ma' xi dartej. U ma kontx naf x'in ir-realtà ma kellix idea. U battilek kont nerġa' Issa, nixtieq niċċara, naf li issa dafna żmien u kulħadd tala bibu jiġifieri. Imma Jien ma rridx li bil-fors din l-istorja tkun fil-pubbliku għax hija ngħidu hekk vulgari, pornografika, say what you will. Jien rrid għax ħassejt li kienet l-ewwel darba li ktibt xi ħaġa dawk is-snin ħafna qabel. Fejn ħasset li verament kienet ehm, tinħass ġejja minn ehm, Inħasset reali, ħa ngħid hekk. Inħasset li vera rnexxieli nidħol fil-moħħ ta' xi ħadd u nikteb bil-Malti b'dak il-mod, għax jien qabel bl-Ingliż kont nikteb. Ara għalija għalhekk kienet landmark din l-istorja. Is-suġġett seta' kien fuq arloġġi, wieħed li jħobb l-arloġġi u ffissat fl-arloġġi. Inċerta li kien fuq wieħed Li jħobb jaħxi, insomma, minflok. Nista' ngħid jaħxi u U
fuq hekk xtaqt nistaqsik għaliex l-ewwel intervista kienet ma' Karl Kembri u tkellimna fuq l-oriġini eh, ħanajdu hekk eh, letterarji ta' dal-moviment eh, letterarju ġdid ħanajdu iktar eh, realistiku eh, mill-li kien qabel, fej qabel forsi kien iktar romantiku eh, il-kontenut letterarju Malti. Mbatt permess ta' Ġusestanjo. Qed ngħidu 2000, 2001, ġifiri Bewa tu għarf l-istess żmien meta ktibta, inti ktibta fin-96 l-istorja tiegħek li tkisser sewwi. Ġifieri. kien fil-bidu tiegħu. Eżatt, u Manuel Mifsud ukoll kien fil-bidu tiegħu, kien kienet joħroġ. Għal kolli mmur niftaħ il-bib. All right, ok, mela ħan għamel waħda post. Ok. Mela skużawna ta' dak il-waqfien ta' malajr, konna qed ngħidu illi Alex Vella Ġera kiteb li tkisser sewwi fl-istess żmien illi Emmanuel Mifsud beda wkoll jikteb l-istejjer letterarji tiegħu li kienu self-published ukoll bħal eżempju l-istejjer ta' Maħbubin Midruba, l-istejjer ta' Sib Flaxija, insomma dawn ħa nitkellmu fuqhom meta nintervista l-Emmanuel Mifsud nisperaw eventwalment. Ġifieri Eħe, qed ngħidu f'dan iż-żmien bikri ta' meta kellek grupp eh, individwi differenti li forsi qasbis kienu relatati flimkien li bdew jikbu letteratura iktar reali. U U laqas, ma laqas konna f'bih ma nifsu, dak iż-żmien konna Praga ma kelli l-ebda idea ta' xejn Malta, jiġifieri, ma kienx hemm l-internet ma kellix għal dak iż-żmien kien għadu jibda Fil-fatt, l-affarijiet li kont qed nikteb bil-Malti dak iż-żmien kienu litteralment biex nipprova nivvinta għalija stil ta' litteratura Maltija li ħsibt li ma jeżistix.
U fil-fatt, jien ukoll kont se ngħid, nistaqsik ukoll, X'kienu l-influwenzi letterarji tiegħek ta' dak iż-żmien għaliex dan ukoll kien iż-żmien fejn eżempju Irvine Welsh, Chuck Palahniuk, dawn it-tip ta' kittieba kienu popolari ħafna. U nassumi jiena li kienu wkoll influwenti magħkom ukoll dat-tip ta' kittieba dak iż-żmien. Irvine Welsh żgur, Trainspotting, I mean, Landmark. Fil-fatt nitkisser sowi huwa ta' ċertu punt influenzat minn Trainspotting. Il-ktieb mhux il-film. Chuck Palahniuk u Nisora ma konx qrajthom, ma konx naf bihom wis. Imma kelli wkoll influenzi bħal Hubert Selby Jr., Last Exit to Brooklyn, il-beats u kellu hekk u hekk u wkoll di daqsxejn stramba differenti l-istil imma awturi ċeki bħal Bohumil Hrabal li kienu li kien jikteb kien għadu kien għadu ħajna sebgħet iż-żmien fil-fatt kien jikteb biex li li hu ċek, imma daqsxejn partikolari il-lingwa tal-poplu hekk. U jien dejjem ħassejt li eh, mill-kodba li qrajt bil-Malti ta' dak iż-żmien li ma kienux ħafna ma dawk li kelli l-iskola, li taħazzar, eċċetera. ma kienu għalija kienu vera medjokri għal dak li huwa bħala letteratura, bħala kitba dwar in-nies, inti tħoss lejjem, per eżempju, li ta' ħazzajr, li qed iħalli barra wis affarijiet li huma maħmuġin ħanejdu hekk. U dak il-ħmieġ tal-ħajja tar-realtà Importanti li tkun trasmessa wkoll fil-kitba. U għalhekk li tfisser sew kienet reazzjoni tiegħi ovvjament I was not informed enough imma imnalla f'sens. Reazzjoni għal ċertu nuqqas taħmiċ fil-litteratura Maltija. Ovvjament bniedem daqsxejn kont kisa hu daqsxejn biex titkellem fuq litterata Maltija su kont qrajt kważi kollox qabel ma tgħid xem u x'memx. Imma jien kont preżuntuż u naħseb x'kultant fl-arti trid tkun preżuntuż u isek ma tafx eżatt x'qed tagħmel. Għax jekk tkun taf wisq x'qed tagħmel toqgħod iktar attent u l-isbaħ affarijiet ma jsirux imbagħad.
Interessanti ħafna kif mill-ġdid qed nerġgħu nirreferu awtomatikament għat-tema tal-qasma letterarja Maltija bej l-immaġni romantika ta' Malta u tas-soċjetà tagħha u l-ħmieġ u r-realtà Ir-realtà li fiha l-ħmieġ u l-ħażen u dak kollu li qisu nisfu minnu. Difetti u difetti ta' nies. Difetti, eżatt, li. U F'daqqa waħda permess ta' dawn il-kittiba l-ġodda bdejna iktar fil-fatt anka marru l-mifsud. kien jikteb fuq ħafna aspetti, eżempju, koroħ tas soċjetà wkoll, kien jikteb eżempju drogi, il-vjolenza, l-abbuż sesswali li eh, kien kien eżempju iktar moħbi mill-li llum, eżempju, dak iż-żmien. Ġifiri, qed insemmu wkoll affarijiet, għax anka meta kif qed tajt inti, kif qed eh, ir-realizmu forsi ta' żminijiet anka ta' snin 20 u ta' snin 40 u ta' snin 50, forsi u kol kien xiftit ristret. X'taħseb imma mbagħad fuq Juan Mamo? Taħseb illi Juan Mamo kien irnexxielu ikun l-iktar wieħed awtentiku u ġenwin f'dak li kien qed jagħmel. Forsi ma tantx hemm każijiet daqshekk eh, li laqtu l-lik daqsu forsi naħseb jiena. Dubju, għal mamu għalija huwa il-king tal-elettorat ta' Maltija. Ta' kull żmien jien naħseb li u li tinnanna għandu difetti, eh, bħala ktieb għandu difetti. Imma Overall naħseb m'hemmx rumanz ieħor Malti li jasal sal-livell tiegħu bħala playfulness tal-użu tal-lingwaġġ, in-nuqqas ta' rażan li bih juża l-lingwaġġ ukoll. Hemm ċertu tlaqna rasna mbagħad naraw fejn naslu. li f'ħafna kitba Maltija m'hemmx hu totalment u hija iżjed akkademika hemm iktar sens ta' kif għandha titħaddem il-lingwa. Naħseb Juan Mamo kien artist hu ta' vera, kien artist ta' vera. M'iniex ġaj qrajtu l-ktieb fil-fatt, għalhekk qed nitkellem b'ċertu ċertezza għax ikkonfermajt dak li ħsieb fuqu. Ovvjament għandu difetti tiegħu, imma għalija Juan Mamo il-miraklu ta' dak il-ktieb huwa li jirnexxielu huwa għannejk in-nies imma fl-istess ħin juri kompassjoni lejhom. Jirnexxielu jagħmilha fl-istess ħin. Mhux jagħmel waħda mbagħad oħra, fl-istess ħin li qed iwaqqagħhom għannejk qed ikollu kompassjoni. u mhux biss kompassjoni, empatija u u jifhem. Imma jwaqqħu għannej ħafna wkoll u jġibhom I mean għaż-żuffjett tal-biża' u kemm jurihom l-injoranza tal-biża' li kien hemm u forsi anke jeżaġera ċertu affarijiet. Imma min jaf. Imma Juan Mamo naħseb huwa level above. U ħasra li huwa ktieb li għandu jiġi tradott fl-Ingliż u jkun fil-Penguin Classics. Ifakkarni ħafna fem The Good Soldier Ġvejk, ktieb ċek ta' Jaroslav Hašek, li huwa simili ħafna fej waqqannejk l-injoranza imma hemm ċertu empatija, la volja Hašek kien iżjed salvaġġ għax hekk anke mbagħad mar il-Soviet Union u kien għax hekk kellu magazine, Zoological Magazine kien l-editur u kien jivvinta l-annimali u kważi spiċċa l-ħabs fuq għadi. Għax in-nies li kienu jaqraw il-magazine kienu jemnu. Għax kien ċajtir, kien prankster, oh. Imma dik il-ħaġa ta' hemm ħafna similaritajiet bejn Good Soldier's Wake u li tinnanna. Good Soldier's Wake huwa kif aħjar hemm eh, li tinnanna, imma mhux ħafna aħjar, imma huwa aħjar. Huwa fil-Penguin Classics u li tinnanna għaliex mhuwiex. Għax Malta mhix fuq il-mappa letterarja u Malta ma jfittxux il-Malta Fuq hekk nitkellmu iktar tard għax għandi xi sorpriżi li ħankun qed inħabbar dal-waqt fuq hekk. Ehm, eh, iva. it is worth looking into. Ħankun qed inħabbar xi affarijiet interessanti ħafna fuq hekk. Ehm, eh, ma nista' ma nista' ngħid xejn. Ehm, eh, insomma, eħe kif qed tajt inti l-aspett tal-ħażen ġie suppress ħafna mill-kittieba realisti anke għaliex kellhom wisq, mhux wisq, mhux qed ngħid ħażin li jkollok empatija, imma huma Eh, realisti bħal Ġizellu l-Mercer, fil-fat Ġizellu l-Mercer kien politiku, kien kien kien mal-Partit Laburista, ġifiri kien eh, kien xħat attiv eh, fis-soċjetà li jrid mod dirett ehm, ibiddilha. Ġifiri, eh, dan nies kellhom dil-kompassjoni kbira kif qed tajt inti allura u fil-letteratura tagħhom dil-kompassjoni isa ehm, illimitatom u eh, għal itilom di l-opportunità li jitkellmu eh, li jgħidu ċertu veritajiet, ċertu veritajiet koro li li li mussa jirriflettu tajjeb fuq il-nies eh, komuni. Għalix.

Mbagħad insibu li il-karattru Malti mhuwiex il-vittma, anzi huwa l-aggressur, huwa eh, il-bniedem ħażin. U hija rari li nsibu ħlief forsi f'wammamo ta' tip ta' karattri li juru l-ħażen vera b'mod autentiku, ġifieri. Ovvjament kienu żminijiet differenti, ma nistax inqablu li li Manu Nifsuto, whoever ma Juan Mamo jew Jose Leon Mercer, eh, kienu żmien differenti. Imma rigward Jose Leon Mercer jew nies oħra bħalu forsi Giuseppe Bonnici ma ma nistax nitkellem għax ma qrajtx ma qrajtx xejn tiegħu. Um, ma kienux artisti daqs Juan Mamo. Juan Mamo kien iktar artist ukoll. allura hemm ċertu exploration, hemm ċertu ngħidu għalażobbiżmu li Ġużell u Mercer u oħrajn forsi ma kellhomx għax għalihom il-letteratura kienet a means to an end, it was a tool biex biex um, u jikkomunikaw ċertu ideali biex juru ċertu inġustizzji, etc. Għara it was very didactic. Waqt li Juan Mamo m'huwa didattiku xejn, vera breath of fresh air, ma jrid jgħallem xejn, qed jikteb biex jieħu hemm il-pjaċir, hemm il-pjaċir estetiku tal-lingwa, tal-istorja redikola li qed jirrakkonta, u ċertu xbigħat u hemm mumenti fejn kważi isu slapstick, hu slapstick comedy. Kważi taħseb fil-slapstick ta' dak iż-żmien fejn huwa ambjentat il-film, ta' Laurel and Hardy, eċċetera, eċċetera. Dak li għandu brillanti hu li kważi laqat il-zeitgeist. Ma nafx jekk kien jaf x'inhu jagħmel, imma ma kienx ġuġla. Imma dik hi naħseb il-problema hawnhekk li huma ma kinux l-ummers l-oħrajn kienu jaraw l-letteratur bħala għodda biex twassal messaġġ, mhux bħala azzjoni estetika ta' kważi ribelljoni xi kultant. Hemm ribelljoni f'Ġużè l-ummers l-oħrajn, imma iktar studjat, iktar politiku ngħidu hekk forsi. Ma nafx. Forsi Jaden Green ma jidjek nċuċati, ma. Imma hekk inħoss.
U taħseb li l-lum il-ġurnata l-letteratura għat għandha dawn il-limitazzjonijiet li timponi stess fuq għal nifisa, ġifiri, ġifiri l-kittieba, eh, pratikament ħajfittxu li jikdbu dak illi s-soċjetà ehm, tagħti valur pożittiv għalih, ġifieri ehm, ehm, storja bħal li tkisser sewwi diffiċli ikolla valur fis soċjetà li ma trix tammet id-difetti tagħha ovvjament hija eh, stampa ta' difett jew aspett ikrah partikolari tas-soċjetà. Ġifieri, x'taħseb fuq il-letteratura tal-lum? Il-letteratura tal-lum hija qiegħda tkun kritika u artistika biżejjed skont kif qed tgħid inti jew għad għandna dawn it-tip ta' limitazzjonijiet?
Ma nistax ngħid dwar il-letteratura Maltija kollha għax ma mhux qed naqra kollox. Il-ftit li qed naqra, pereżempju qrajt Sajf Milux ta' x'ismu? Ryan Falzon? Ryan Falzon.
Oġobni ħafna, ħafna oġobni. Għax huwa readable hemm ċertu sena, imma sena li mhijiex ma jċappax sileġ f'wiċċek, hija kważi hidden, dik togħġobni ħafna. U ovvjament il-mod kif jiddiskrivi ċerti affarijiet hemm bżonnhom. Hemm xi kritik ieħor għax qrajt xi artiklu dwar sajf xi analiżi fej tajjeb li jsemmi ċertu affarijiet bħal eżempju il-kok li sar vera popolari Malta, kontili nisma' biha li u infatti jumejn ilu jew meta kien dak kokjat qatel il-bid miskina. Ehm, u il-kok li snin nisma' li sar isu anka fil-mamuddijiet għal-nies jieħdu l-kok. U xi griżma tal-isqof għalla jieħdu l-kop. Laqwa żmien. Imma ħaġa hi li f'sajf isemmija ma jqgħodx foka fuqha, imma l-fatt li tefaħħar mek sabiħa jiena tajba li jissemmu. Allura hemm fil-letteratura Maltija ċertu kif għamat tgħid, indirizzar ta' ir-realtà tal-lum kontemporanja, imma dejjem hemm spazju għal iktar, nimmaġina dejjem, ma rajtx kollox, imma nimmaġina li għadna ma wasalniex sal-punt li xi ħadd kiteb Trainspotting, per eżempju, Malti, jew Last Exit to Brooklyn, jew On the Road, jew min jaf kemm hemm oħrajn f'lingwi oħrajn, jew naf L'Etranger u ta' Camus li kien qisu ktieb ribaljuż ta' żmienu fil-forties. Ġifieri dejjem hemm spazju, dejjem. Rigward int qed punt li li tkisser sew juri l-Malti bħala l-abuser mhux il-vittma. Vera, vera. U nitbellaħ kif mhijiex ħaġa normali din. Anka fi żmien Juan Mamo, hemm l-avukati huma qed jabbużaw mill-injoranza ġi dak Maltin. Ma jitkellmu bit-Taljan bejnietom. Eżatt.
Interessanti. Eh, u kif qed tajt inti ehm, eżempju tajjeb li ġibt fuq il fuq il-kok huwa tajjeb ħafna naħseb jiena għaliex huwa karatteristika tal-aqwa żmien ehm, li saret iktar popolari meta ċertu grupp ta' nies bdew isiru iktar sinjuri f'Malta. U.
Italja pis tal-80s u ta' taċer. Eħe, ekku, ekku, eżatt, vera, vera. U fenomenu li anka naħseb jiena imma forsi issa jgħat nil-menta bħala xaħat li fil-komunità tal-kittiba. Għalix aħna d-dejna minn ħafna affarijiet storikament għalina relativament straordinari. Imma għatem nuqqas kbir ta' engagement politiku mill-kittiba, specialment meta tikkunsidra li f'Malta l-qatlet ġurnalista, l-qatlet Daphne Caruana Galizja, u għat isu irridu naraw iktar ispirazzjoni letterarja minn dawn l-avvenimenti u anke l-letteratura stess għadha trid iżżurhom dawn l-avvenimenti. Taħseb li.
Imma ngħidlek Mark, sorry interrompejta. Le, ok, le, tkellem, please, please, please. Jitfa xi ħaġa kontroversjali hekk biex eh, niddiskutuha importanti.
Naħseb għadu kmieni wisq għal ċerti kittieba inkluż jien biex jikbu fuq ċerti affarijiet. Eh, inti le, inti tiġa ktib. Għax it takes time to absorb, kulħadd differenti. Jiena personalment meta qatlet Defni kelli kriżi kbira. Mhux biss ta' kitba bħala kittieb, Dik inqas fil-fatt. Bħala persuna jkoll nikkummenta fuq Facebook fuq is-social media bdejt ngħid The shit has suddenly got much more serious u ma nħossnix kwalifikat biex nitkellem iżjed fuq dan l-affarijiet. U kienet kriżi kbira għax fil-fatt qatt kwiet kważi qed xi affarijiet l-hemm u l-hawn għax Forsi anke għal bosta kittieba qed nagħtihom il-benefiċċju tad-dubju, għadu kmieni wisq. At the same time, mhuwiex sigriet li ħafna artisti Maltin huma bla bajt u għandhom interessi oħra u ejja, m'hemmx għalfejn, mhuwiex kontroversjali kemm hu.
Interessanti imma, speċi, mux interessanti, u naħseb tajjeb li semmejta u koll. Għalix, ħafna nis, specialment il-politiċi, diffiċ li jifmu għadi, illi meta l-atlet defni, speċi, l-atlet wahda minna, literalment, speċi, xaħat li involuti.